Woablo le ŋti kaka be Mawu dza va wɔe. Mawu me ŋɖekɛ wɔ gbe no no ŋtɔ me so. Ma wɔ ŋɖe kpekpe no. Be Mawu yra no. Me wɔ me so. Mawu yra na. Mawu e zɔn na le program le dzi. Program yi dzi le zɔn le va ele alɔme no. Mm. Ye no ate ma hli no ne lɔa sɔ ŋkɔ ku alɔme wa do da ko. Míagblɔ programme yi dzi le zɔ lea, míyɔnɛ be chiromancie. Mm. Ne ke ko necromancie lea, yeah, oui. chiromancie tsã li. Akpɔ alɔme. Agblɔ nya nɔ be programme yae le tsiwoe. Ame ya mɛ ŋkume le ɖo la nyia ye. Evoa, ne wova wɔ numéro, ne wɔ numéro ɖe dzia, wo la kpɔ eya horoscope ye. Ame yi tutu le ɖo la nyia ye. Ba ne wokpɔ alɔmea, woate ŋu agblɔ nɔ be nuya le ɖo la nyi voa, nuyi le va trɔ zu fifia ye. Esɔ yi gbɔnɔa, Anɔ nɔ ɖeke. Mm. Kɔa míawo le míabe meka mea, mí to nana mɔ míabe taɖodzinu anyi kɔ ne tua, tua mɛ. Famem. Jesi. Mɛ Socrate tɛɔ lo. Egypte be document mɔ kpɔɛ le. Wo traduit en grec. Wa tsɔ va sɔ show mɔ yɔ be savant. C'est faux. Il y a près de 200 savants en Egypte antique, woŋlɔ nuwo da ɖi vɔ woto ɖe míaƒe, míaƒe littérature menɔ écrite o, c'est faux! Mi mekpɔ be mí zu abunɛtɔwo, ŋka tɔ be kan ŋɔti ne Pharaon o, ɖe míaƒe ŋɔti anɔna epate, woatɔ anɔ na tsɔ ɖɔɛ. Amewo la va nya be Pharaon kekeŋ ame yibɔ wonye, wo gba ŋɔti na wo kekeŋ ne egbe yi enuma ɖokɔ le represent Sphinx wo kekeŋ wo gba ŋɔti na wo, Yovoɔ ɖewo fun mí. Wo sɔ be tsɔ tia tsa va zi mi ɖo to yovo wa ɖe me ɖo ma blɔ ɖe wo va be ava na mi o sea? Wo va be ava ɖu mia dzi ye me ko mi nɔ yo ɖe mia tɔgbi wa bo yo wo va kpɔ bo dzo va le gbɔ su wu yo le yo be fea mo mea wo toa ye mɔ be yewo abolition de esclavage ye o jouer à la paisement ne nene va mo ŋgba tsi tsi tro mi ame yibɔ wa mi fa tsu ɖo gbe ble mi le ŋtsi kɔa mi dze ame ye eyo me ɔ trɔ trɔe sɔ colonisation mi kpɔ fu yɔ wa mo ɖa emɔ yo ke ko do gama mea me nyi be mia wo do mɔa nɔ ɖe o dui ne yo a te ma dre ne ya gble nuku ku do to me nuwo sɔ ɖo ɖa yo be dzu ta ye ye tsɔ tsia yi be va tutu gba. Egbee mi le e, miabe e, e, gbɔngbɔn me. Agbetɔa gbɔngbɔn le mia me. Egɔme be mi meli ko. Ege mi ne me le kɔ agbɔ wa la ge. Le kpɔɖenu mea ɖe, me dzi be ma gblɔ nya ya ɖe go na mo wa nya be yevoa toa ye mɔnu ale gbegbe be miabe srɔ̃ ƒuwo keke o zu gbegblẽ teƒe. Nkata o dona fɔ gbe ne miabe nyɔnuwo. Hmm. Yo gbadzo kpɔtɔ nɔna miaba suaƒe. le blema ɖe, ne nyɔnu ya dzi vi alo ya wodza de asi nyɔnu ɖe ŋutia, nu srɔ̃ menɔna afi ma o. Wo ŋutɔ srɔ̃ ne ya dzi via blɔ mɔ la kplɔ vɛ da le anɔ gbɔ anɔ asem kan nu nyɔnuwo ekpɔna gbɔ. Egbɔ. Vɔa egba ɖe wo wofɔ mɛ yo e, ŋsu ʒinekolago va ɖe mí kekekeŋ. Vɔa mía tɔgbuiwo bena ɖe ne esrɔ̃ enyi nyɔnu ne ŋsu bubu kpɔ amame nɔ alo de asi ŋuti o kɔa, Eda le veve. gblẽ. Meɖi le eme be Sɔdza la wɔe fa, fada la wɔe, dɔkita la wɔe, womeɖii le eme o. Kɔa minyae be ame gbogbootɔ wa wonyi nyɔnuwo le aƒe yewo do afɔ gbewo trɔ gbɔ va nusrɔ̃mea gbɔa, nusrɔ̃mea be dɔ wa wola nɔ klitsakli anɔ dzi anɔ gɔme yi. Ye ŋutɔ tsã yi nɔnɔme ma li vabetɔ be manyamanya me ve wɔe. ɖoa woto ne be le normal ele ele gbea dzi vɔ ame le ali nu ne mía me yibɔ míaƒe kɔtɔawoa womelɔ̃ be nyɔnu ado afɔ gbe ne baba kɔtɔ anɔ asuƒe no gbegble la ƒo ye na be sɔ ƒe ɖeke ŋgba le ali nu agbagba dzedze nene be nua tsɛ na be nyɔnuwo va si xɔxɔa ge ye na be sɔ ɖeɖea ŋutɔ tsã ɖeka asɔ ʋiʋlie Kua amɔ ɖo la nyɛ so gbadji be ne eyi nu su dji nɛ ko la gbɔ be kpɔ ama me nɛ ya ne enyi sɔn tɔ aye gblɛɛ abiɔ ebe ama li wa le no be ame me lɔn wɛ nu ewɔ vɔa ɖe nuka ta wo ma exige be nyɔnu djinekologue wo no kpɔ nyɔnuwo gbɔ akplɔ sɔn yi kɔndji fifia kɔa. ŋsu ʒinokɔ ɖa la nɛ kɔ ade asi ŋuti wogblɔna woa ŋutɔ yɔnɛ be touche mm. kɔ asɔ alɔ ade nyɔnu me ne nyɔnu mm. anya kpɔ ne wa edziwo la xɔe ne wonya be medza kpɔ ne le yawɔ nu gbegblẽ wola blo be wòe anɔ salon eh. egbe afi le kpɔ dua na ame ɖe ti te le korona ŋuti kɔ nɔna wu eh, wowu ame abe ame wi ɖeke va yi wowɔ abe documentaire wonyi dɔkita gãwo ya ame ɖe ame aɖewo li Mikpɔ ya teƒe Raoul mikpɔ ya teƒe mi be be chloroquine ye da na dɔ ma ŋkɔ wɔ ne fifia ele mission wɔ le nu me ɖe chloroquine na me ko zan le le mia be kɔn yia chloroquine na jo zu enu wawla fifia ye o ma te ma gble ɖɔ kɔn dzi kpɔ teo asi ada dɔ mi kpɔ vase me nya mia mi ma fu le Africa mia tsa mia be ga mea ye ya be yovoa ɖo la gre. míayi dzi. Míawoe la atutu mo, ade agble, awɔ dɔ asɔ nɔ wo dzi kpɔ be ne woatsɔ asɔ woƒe gawo nɔ mía gbɔ ɖo ɖa, womava lé míaƒe abɔwo abla atsɔ mo ne mí asɔ dzidzenu da ɖe ayae mí dze agbɔ̃a ŋuti be ɖeko o. Agbea míatɔ míatɔ be nyigban. Nyemenya nui wɔ ye yovua wole nu vli mɔ wɔ ku mí. le mía wu kpɔ le wonɔ na tu da mɔ le wo gbɔ ato fa ɖa fi ya ŋutɔ ʒan nɔ be woa wu anɔ yɔ ɖegbe ɖo ɖa mɛ ɖeke me gbegbe be wolo ɖegbe ŋke wonyi agbetɔ be ashixɔxɔ ɖeke me li o ega eɖɔli nusianu teƒe evɔa kpata kɔa wobe dɔlame wu loo kɔa mía afrika tɔwoa. O, míabe nudzɔva le ŋsisi wɔm nɔ fifia kaka wo be yewoada vaccin ɖo ɖa mía. Mimeʒiã o. Mimeʒiã o. Egblɔ be ame mawo ma me nyi ɖe ko nyi so ge me papa ma gbe gblɔ be no no tsrɔ̃ mí kɔa womenyi ame nyi ɖe ko. Evɔ evɔ miɔɛ mikpɔ be amewo ma Gake eme Va le nya nyuiwo gblɔ ne mi xɔse kplɔ wo ɖo mi la tsɔ kekeŋ. Nyawo. Miracle ka dzɔna le miabe tsɔtsia o ne menyi be eh, gbɔngbɔn dze ame ɖe edzi. Mawu yɔna do wli wobe ɖeke ɖeke mi nya ɖe ne va ɖo enuma ehu kpɔa ɖe ne kpekpe me mele ŋuti wɔwa ne wodɔ tsakatsɔe la lɔ gbɔngbɔn la ɖo mo azã yi le va ɖo tsɔtsi kpɔa me age le fima eh, hedie so le fima, eh, osɔ ŋkɔ buwo yɔ ne, ɖe me nya o, me le gbedzi o wa, la fui fifi cɛ, mami o li hama, enya bo yana mami be eh, Rosa, mami tɔ Rosa. Bon, nye me, eh, tɛgbe bɔ le. Rosaline, mami tɔ Rosaline. Nye me gbɔ, nye me. Mami tɔ Véronique. Hmm. Ele nye, me nye o de. Evo tɛgbe po ta le. Ŋkɔ kpokpo do lia, me kplɔ be ne mi lɔa. Eh. Ite mbiɔ gbele ta. Mɛ ba tɔ ba dzi. Mɛ ba tɔ ba dzi. ne mesɔ Rosa va do nɔ be mami ya ɖe ke kpɔkpɔ ya ɖe ke be ŋkɔe ne mesɔ emia be tsi kɔkɔe ya ma gblɔe nɔ be kenesi ya ɖe ke ne mesɔ senza kɔe ma ma tui nɔ be azikpia ŋutɔ ye ma ne le dzia ya gbe le ŋuti ne ma wɔ analogi ya ne mi o ma sɔ mia tɔgbiwo be nu va ayɔ ŋkɔbu ne mia dzɔ be nɔ kɔbu ƒo no azikpi ma xɔna lifi o wa be nɔ kɔbu ƒo no Ne woasɔ wo tɔgbuiwo ƒe ŋutilã ade nuwo me, ɖe wo tɔgbui gbɔngbɔn míava nɔ ta de gu nɔ wo la wɔ ɖe nɔ va yewo me lɔn mí o mate ŋu awɔ keke nɔ wo. Ye na be le churchia mea, eto ko mí le yi. Meɖe ke ma gblɔ fia be yele church yi so ɖevi ɖevi kɔa nu nyɔ ne ye.

ye me ko mi le le yi. Nye ma nɔ tsɔtsi ɖe ke yi, ye kuxi la nɔ dzi nye, agba la nɔ dzi nye, akpo la tsu nem, dzi nɔ ame tɔn, kɔ ya gbua ma hon kɔ ma gbadzo kpɔtɔ anɔ yi be Mawu la va wɛ o la.